Ewn ni uh, addoli gyda'n gilydd. Gobeithio fod yr, uh, yr emyn mynd i ddangos ar y sgrin.

Hyd yn oed o godwm naw fad un codwn i. Llawen hewch, ie. Oedd, uh, pwy oedd yn anabod uh, ble oedd hynny? O le ddath y shots na? Rwy'n yn gwybod? Siŵr o fod. Caswell ag uh, Langland oedd hynny, ddim yn bell ohono ni. Ddim yn bell ohono ni. Uh, nawr te. Ddim eisiau rhagor o sŵn. Na fe. I ni moyn uh, trosglwyddo draw at um, Peter. Nawr mae i'n mynd i ffeindio mas pwy yn siaradwr gwadd ni, a chydig bach mwy am John Treharn. Felly, diolch Peter. Ie, yeah, uh, wel, ie, yeah, ti wedi cael dy groesawu yn uh, barod, John. Mae rhai bobl fan hyn yn dynabod ti yn eitha da. Uh, o'n i'n meddwl bod fi'n dynabod ti'n eitha da, ond o'n i ddim yn sylweddoli nes i ni siarad fod na wad eidalerdd yn o ti. Dwi'm yn gwybod os oedd hynny'n broblem amser bod Cymru a'r Eidal yn ware ydy fe? Alla i byth dweud hynny. Ond uh, dwe tymau bach am hynny a ble uh, mae dy wreiddiau di a ble ges ti dy fagu? Uh, Wel, ges i fagu yn Llanelli, uh, yn ardal y doc yn Llanelli, a y cysylltiad Eidalaidd ochr yn fam Oedd hi, mam-gu a'i thad-cu hi wedi dod draw troad yr ugeinfed ganrif ac oedd e wedi dod draw i weithio mewn gwaith o'r enw Y Stampin yn Llanelli fel prynwr a gwerthwr. Oedd e'n gallu siarad cwpl o ieithoedd a wedyn fe ddaeth e draw i wneud y gwaith yna. Ah, da iawn. Ac uh, felly, wyt ti ddim yn dod o'r Eidal, wyt ti'n dod o Lanelli. Yeah. Uh, fan neu ges ti dy fagu, felly wedyn, ie? Ie. Ie.
Dyna ni. Um, beth am uh, brofiadau ysbrydol? Um, yr efengil, yn reality, wel, sut a phryd neu dweud rhywbeth wrthon ni Reit, am wel, daith. o'n i'n blentyn bach yn byw, digwydd bod, ar bwys capel y Trinity yn Llanelli, ac uh, o'n i'n gweld pobl yn mynd, ac o'n i wedi dangos diddordeb, tybed bydden ni'n cael mynd. Um, ond uh, doedd yn rhieni ddim yn mynd i'r capel yna, oedd yn fam yn mynd i'r eglwys weithiau, ac wedyn ni, um, mi ddath rhywun hibo a cynnig mynd â fi i'r Ysgol Sil. So mi es i, a mi ddath gweinidog newydd wedyn ni, Parch Gareth Davies, yn weinidog, ac um, mewn chydig o amser oedd e'n cynnal dosbarth Beibledd yn y tŷ, yn y mans, awn i'n mynd, ac yn mwynhau hynny, a wedyn es i i'r gwersyll yn 1975. A fi'n credu taw Peter Hallam oedd yr arweinydd, os fi'n cofio'n iawn, yn y gwersyll yna. Um, a fyna, uh, des i'n ymwybodol um, bod fi'n golledig a, a bod angen uh, dod i dderbyn yn bersonol yr arglwydd Iesu Grist i fod yn gristion. A, a, a mi nes i hynny yn ystod yr wythnos yna. Dyna uh, ddechrau mewn ffordd per yr undod ysbrydol felly.

Ac yna, oedd, oedd, oedd hynny yn, yn, yn ifanc, um, mae llawer o bobl yn sôn am alwad clir pedant i'r weinidogaeth neu wasanaethu Iesu Grist mewn ffordd arbennig. Um, ges ti alwad felly i waith gweinidog? Do, dwi'n meddwl, a hwnna wy'n mynd nôl bob amser um, pan mae anawsterau'n dod. Um, yn ystod cyfnod coleg yn Aberystwyth, Uh, yn ymwybodol, mae nid dilyn ymlaen gyda Cymraeg fydden ni, ac o'n i yn y byd uh, ar y pryd, oedd lot o brotestio bydde ynglyn â'r iaith, a dyfodol yr iaith, a diwylliant ac uh, rhyddid ac yn y blaen. Ac uh, oedd rhyw ymwybyddiaeth yn gafel yno, i mae nid dyna oedd gobaith Cymru uh, mewn gwirionedd, ond yr efengyl. A hwnna oedd yn gafel yna i ac yn gwthio fi mlaen wedyn ni. Ac, ac, ac o, o, oherwydd o ti'n teimlo, wel, dyma obeth Cymru, o ti'n teimlo bod ti eisiau bod yn rhan o, o rhannu. Ie, yeah, galwad i fod yn rhan o hwnna, ie. Ie, ie, ie.
Ond uh, hwntw uh, wyt ti yn y bôn, wrth gwrs. Mm -hmm. Ond wedyn fe, fe ysdi'r gog. uh, i'r gogledd oer, pell. Um, a mae yna wraig a theulu gyda ti. Um, ydyn nhw'n dod o'r de, ydyn nhw'n dod o'r gogledd, a fe fues ti yna am flynyddoedd. Wel, gwir rhywbeth bach wrthyn ni am y profiad fyny. Fe, mynd i'n idog i Gynarfon a'r Cylch yn 1986, a wedyn byw ym Mhen y Groes, a gweinidogaethu yn yr ardal yna am bedair mlynedd ar hugen wedyn ni. Ie.
Yeah. A'r teulu? Y deulu di? Ie, yeah, mae rai go Sir Fôn. Um, oedd hi'n mynd i eglwys Gildwrn uh, yn Sir Fôn, a cwrdd yn y coleg. A wedyn uh, mae'r plant yn rhyw gymysgedd o gogs a hwnt wrth siarad.
a, a fe fi esti yno am flynyddoedd, mae'n gwirion hynny. 24, do.
24, na ni, ym Mhen y Groes. Byw yn Mhen y Groes. Ifor Hughes yn dod o Pen y Gros, wrth gwrs. Um, ac yna, ti'n ôl ym Mro dy Febyd. Uh, oedd hynny, fi'n cofio gofyn yn y ti wrthos fatha, oedd hynny'n rhan o dy gynllun di? Na, does gyda fi ddim cynllun. Na. A, felly,
Pwy sy â chynllun? Wel, o'n i'n meddwl, cynllun dew o fe. Um, o'n i'n ymwybodol falle bod fi wedi uh, wneud yn waith yn yr eglwys gymaint y gallen ni mewn ffordd, a wedyn uh, mi ddath galwad o llwyn hyndy'r un pryd, a, mhm. a, a o'n i'n meddwl bod dew'n galw wedyn i, i ni. Yeah. Yeah.
Iawn. Um, newn ni sôn i orffen mewn munud am am am yr eglwys yn yn Llwynhendy yn Tabernacl Llwynhendy ond yym beth am bobl sydd wedi dylanwadu arno ti bobl sydd wedi bod yn bwysig yn yn yn yn dy fywyd di? Wel mae lot fawr o bobl ond dwi wedi cyfyngu fe i ddau berson yn gynta hen wraig o'r enw Mrs Sims Ac oedd hi, o'n i'n meddwl bod hi'n gant, ond mae'n siŵr bod hi yn ei 70au, rhywbeth fel yna, 80 falle. A hi oedd yr un, dath i'r tŷ, uh, o'n i'n byw mewn siop, dath i'r siop a cynnig i fi fynd uh, i'r ysgol syl. Hmm. A mae hwnna, um, na'r dechrau mewn, mewn un ystyr, y siarad yn ddynol, na'r dechrau'r cwbl. Yeah. A mae'r neges o hwnna gall Duw ddefnyddio unrhyw un ohono ni mewn ffordd mor syml â hynny, jyst i wachodd rhywun i fynd i ysgol sil, oedd hi ddim yn mynd i ragweld beth, beth allai ddigwydd na, na neb arall, ond oedd hi'n ffyddlon, a jyst cynnig, os o'n i moyn mynd i'r ysgol sil, a um, oedd hwnna'n mor werthfawr. Ac uh, o'n i, uh, dys i'n abod hi wedyn, wrth gwrs, ac oedd hi'n gystion hyfryd iawn, iawn, iawn. Hmm. naturiol iawn yym ac mewn oedran yn yn darllen y gair bob dydd yn yn cerdded gyda'r arglwydd yn ar ddiwedd ei hoes ac yn ddefnyddiol iawn reit tan y diwedd. A mae wedi bod yn esiampl aruthrol i fi. Hmm. Hmm. Ac yn ail, um, Palch Dennis Young. Um, achos es i'n nabod e trwy fynd i gyfarfodydd, wel o'n i'n nabod e fel gweinidog um, yn Cwmtwrch, yn nabod y plant, a wedyn yn y gogledd uh, oedd e di ymddeol i Fangor ac oedden ni'n teithio i gyfarfodydd gyda'n gilydd, gwylio oriau yn y car. Ac uh, mae'n person sy'n caru'r arglwydd Iesu, a mae hwnna'n dod trwyddo P'un a bod chi'n sôn am y tywydd, p'un a bod chi'n sôn am uh, wleidyddiaeth, unrhyw beth, oedd y cwbl yn dod o dan arglwyddiaeth Iesu Grist, mor naturiol. Hmm. Ac um, wedi dysgu lot fawr o'i brofiadau yn y weinidogaeth, oedd e'n paso mlaen pethau dde wedi profi, a cyngor a doethineb a cynhesrwydd a ysbryd hyfryd a dylanwad aruthrol arna i um, yn y weinidogaeth, mae rhaid i gyfadda. Yeah. Oedd e fel mentor, oedd neb wedi trefnu fe, ond fel na ddiddo fe. Yeah.
A ti'n gwybod beth bydde fe'n gweud nawr, diolch o, bydde Dennis yn, yn dweud. Yeah. Um, Helon i ddweud, ti bellach nôl yn Nhabernacle Llwynhendy. Beth fyddet ti yn dymuno gweld Duw yn wneud yn y dyfodol, a sut allwn ni weddio drosof ti, dros y teulu, a thros yr eglwys? Wel, o'n i'n, um, dwi'n pregethu trwy y llythyr at yr Effesiaid, Ac ym mhennod pedwar, mae'r Apostol Paul yn sôn am roddion Iesu Grist i'r eglwys yng ngwaith y gweinidogaeth y gair. Hmm. A wedyn y canlyniad hwnna, y nod hwnna, mae'n nodi uh, tri peth, bod yr holl eglwys yn gweinidogaethu, yn defnyddio doniau i weini i'w gilydd ac i eraill wrth gwrs, um, bod nhw'n tyfu i undod ffydd ac adnafyddiaeth o fab Dyw, ac yy yn cryfhau o hyd yn yn ei ffydd yn yr Arglwydd Iesu ac yn ei hadnabyddiaeth ohono fe ac wedyn a'i fedrwydd wedyn ni uh, dod yn llawn dwf a'r mesur yw cyflawnder Iesu Grist. So allai ddim meddwl am gwell nod uh, i'r weinidogaeth na y tri peth yna um, i anelu a gweddio drostyn nhw uh, yng ngwaith yr eglwys. Yeah.
Wel, diolch i ti, John. Ewn ni weddio yn, yn fer uh, dros o ti a dros yr eglwys a'r, ar hyn rwy ti wedi bod yn sôn yn dan hon. Ac o ddiwy'n tad, ni'n diolch i ti. Ni'n diolch i ti dy bod ti yn ddew i ni ac yn ddew i dy bobl di. Yn dad ac yn arglwydd ac yn waredwr yn Iesu Grist. Ac ni yn gweddio uh, yn awr, Arglwydd, gyda'n gilydd fan hyn, uh, dros, uh, dros John, dros i eglwys uh, yn, yn Llwyn Hendy, dros i deulu, ac yn dymuno o dad iddo weld bendith bellach uh, yn yr eglwys yn yr ardal honno. I ni'n gwybod am yr anghenion sydd yn yn eglwysi ni a thu fas, ac yn i'n sylweddoli fel i ni 'di clywed heno, mai dim ond efengyl Iesu Grist yw gobeth Cymru yn y pen draw. Felly, o Dad, bydd drugarog, bydd drugarog, er mwyn dy enw di dy hunan. Amen.
Diolch yn fawr Peter, diolch yn fawr John arbennig am uh, rannu'ch stori a mor hyfryd i glywed am Mrs Sims yn dweud. A i ni'n gyd yn gallu pwyntio'n um, bysedd ar bobl sydd wedi dylanwadu arno ni ac arwen ni at Iesu a falle fel o John yn gweud pethau bach di nod um, ar y pryd i chi'n meddwl wel Um, dwi'n mynd cael lot o effaith fan hyn, falle yn gwahodd rwy'n i ysgol sil o'n boes bach. Mae, mae Deul yn gallu dwy'n ffrwyth a bendithio hynny dwi felly e. Rwy'n i gyd yn ddiolchgar am Mrs Sims a pawb sydd wedi chwarae rhan yn y bywydau ni. Wel, mae John Perry yn mynd i arwen ni mewn gweddi, ti sy'n nesaf John, ar ôl i ni um, chwarae can um, Cytgan modern yw hon, a wedi cyfeithi Gymraeg. A chi siŵr fod yn nabod y llais, uh, un o ffrindiau ddarganfod, uh, Steffan Morris sy'n canu mor hyfryd yw enw'r hwn. Um, ac uh, mae'n arwenu at ddefosiwn at weddi uh, maes o law. Felly dyma ni, mor hyfryd yw'r enw hwn.

Dyna ni. Diolch, uh, John. Neu jyst clwyddo i ti, John Perry, i wyddio dros ni.
O'n i wedi o gyda'n gilydd. Oedd e ein, ein tad yn dod at y ti fel arglwydd dros pob peth. Arglwydd dros y nefoedd, arglwydd y ddeiar, arglwydd sy'n ternasu dros pob moddfed o'r byd ni, sy'n ternasu dros pob eiliad o'r bywydau ni. A ni'n dweud diolch, Heno, bod ti yw'r arglwydd um, droson ni. Ti yw'r arglwydd sydd yn llawn cariad. Ti yw'r arglwydd sydd yn pyr. Ti, yn, ti yw'r arglwydd sydd yn uh, yr, yr un, uh, dim ond ti yw'r un sydd yn heiddi a gogoniant y byd. O ddew, ni'n um, plygu lawr o flaen ti heno, a ni'n um, ni dweud diolch bod ti yw'r un sydd wedi bod mor graslon i ni, bod ti wedi dod â ni at y gilydd heno i um, cael bach o amser gyda'n gilydd, bod ti wedi rhoi gair um, i ni so ni'n gallu adnabod ti, bod ti wedi rhoi mwy na jyst geiriau neu llyfr neu um, proffwydi neu um, pethau fel yna, ond ti wedi rhoi um, dy mab i ni. Diolch bod ti wedi rhoi Iesu i ddod ato ni, i helpu ni deall amdano ti, i mynd ar y groes i maddau pechodau ni, i atgyfodi o'r bydd, um, so ni'n gallu edrych ymlaen i a bywyd o ochr arall marwolaeth. Diolch ddew bod ti yw'r un sydd wedi rhoi yr efengyl i ni, bod ti yw um, newyddion dda. Diolch ddew bod ni'n dod ato ti heno fel plant, bod ti wedi um, gwahodd ni i ddod ato ti a gwahodd ni gyda'r dwylo agored, a so ni'n gallu gadael tu ôl ni a hen bywydau a dod yn agos at y ti. Diolch ddew bod ti yw dew fel hwn. Ti yw y dew sydd yn um, rhoi bywyd newydd i ni. Ti yw y dew sydd yn rhoi maddeiant i ni. Ti yw y dew sydd yn rhoi um, golau i ni, sydd yn rhoi bywyd i ni. A ni'n gweddio heno, bydde di'n bod gyda ni, bydde di'n um, helpu John pryd mae'n agor y, y, uh, llyfr i ni, helpu i'r siarad yn glir, helpu ni yn um, clywed yn, um, yn iawn, helpu ni deall yn iawn a, a mwy na hynny, oedd yn ni'n gweddio bod yn helpu ni bod y pobl sydd yn defnyddio'r geiriau, sydd yn neud beth ni'n clywed, a ddim jyst clywed a, a mynd i ffwrdd, ond helpu ni um, gwybod beth i wneud amdano'r um, beth ti'n mynd i dweud i ni heno. Diolch bod ni'n gallu dod at y ti fel plant a gofyn am pethau gwahanol. Diolch bod ni'n gallu dweud diolch bod ti wedi rhoi gymaint i ni yn barod heddiw a yn, yn barod mewn bywydau ni. Diolch bod ni'n gallu um, dod at ni a gofyn am mwy o pethau. Yn gwybod bydd ti, ti yw'r diw sydd yn rhoi pethau da i'r plant neu'r plant ti, diolch o ddew bod ni'n gallu dod a gofyn am Cresnogion sydd o gwmpas y byd, a pobl ni'n caru sydd wedi mynd allan o'r um, eglwys ni, a, a sydd wedi mynd i'r gwledydd gwahanol. Ni'n gweddio am Hefin a Cynthia, ni'n gweddio byddwn ni'n bod yn agos at nhw a helpu nhw am setlo mewn um, wel, gyda'r blwyddyn a hanner o bywyd anodd a sydd gyda nhw gyda'r lot o'r challenges um, lle, lle maen nhw o ddiw, ni'n gweddio byddwn ni'n bod gyda nhw a helpu nhw i setlo mewn, a cario ymlaen setlo mewn a, a, a cario ymlaen bod yn ffrwythlon gyda'r gwaith ti wedi gadw nhw i wneud. Ni'n gweddio yr un peth am Gloria a'r Donatos um, a'r Tim a Cath yn uh, Gwlad y Basg. O ddew, ni'n dweud diolch bod ni'n gallu gweddio fan hyn a bod ti'n clywed ni a ti yn helpu nhw, ti'n ateb gweddio ni. Um, so mae yn cael bendith pryd ni yn gweddio. O ddiw, diolch bod ni'n gallu gweddio am y byd hefyd, fel y pobl sydd ddim yn adnabod ti, pobl ni ddim yn adnabod, ond o ddiw ti yn gwybod, a pobl sydd o gwmpas y byd, pobl sydd ddim wedi clywed amdano ti, a pobl sydd yn bell i ffwrdd o ti. O ddiw, ni'n gweddio nawr bod ni'n bod yn caredig i nhw, byddwn ni'n dangos gras a chariad at y pobl o gwmpas y, y byd, pobl um, mewn gwlad ni hefyd, o ddew, ni'n gweddio byddwn ni'n um, gweithio mewn calonau ni i roi um, rhyddid, i roi um, cryfder, i roi geiriau, uh, i roi doethineb, i gwybod beth i dweud a wneud uh, er mwyn cyrraedd y pobl sydd o gwmpas ni. Diolch fi bod ti wedi rhoi um, swydd i ni, i fynd allan a um, ddim jyst gwrando i'r pethau, ni'n clywed yn, yn darganfod neu yn uh, capel uh, a cadw hwnna i hunan. Diolch bod ti wedi danfod ni allan i rhannu beth sydd gyda ni, i rhannu o'r newyddion dda. Ni gweddio bod ni'n helpu John i wneud hwnna gyda ni heno, so ni'n deall y, um, y gair yn well, ond ni'n gweddio bod ni'n helpu ni um, i wneud beth ni'n clywed hefyd. Ni'n gweddio am yr eglwys eto. Um, yr eglwys John Trahan yn um, llwy'n hendi o ddew. Ni'n ni dweud diolch amdano nhw. Diolch bod ni'n cael, um, ni'n gallu gwybod bod ni'n teulu gyda'n gilydd. A teulu y ffydd a teulu a dyw ein tad. Ni'n gweddio bod ydy'n bendithio nhw am heddiw a bendithio nhw yn y blwyddyn nesaf. Um, o ddew, byddwn ni'n dod yn nhw at y gilydd yn helpu nhw tyfu fel teulu yr eglwys yn gweddio bydde di'n helpu nhw um, yn gwasanaethu gyda'r pob peth ti wedi rhoi nhw fel um, y rhodd gwahanol. Di, diolch ddiw bod ti'n ti rhoi ni mewn eglwysi fel yna i'n gweddio bydde di'n bendithu nhw, helpu nhw i tyfu uh, fel unigolion ond hefyd um, yn gweddio byddwn ni'n helpu nhw tyfu fel teulu um, gyda'n gilydd. Um, so maen nhw'n gallu bod yn ffrwythlon gyda'r pob peth ti wedi rhoi nhw yn yr cymun, uh, cymuned o gwmpas nhw. Diolch ddew bod ni'n gallu rhannu amser gyda'n gilydd heno. Yn gweddio byddwn ni'n cario ymlaen bod gyda ni, byddwn ni'n cario ymlaen siarad gyda ni, byddwn ni'n cario ymlaen um, dod yn ei at y gilydd, a byddwn ni'n cario ymlaen um, adeiladu ni, a byddwn ni'n bwydo ni gyda'r Iesu sydd yn um, bara bywyd, yn gweddio bod ydy'n helpu ni um, i cael bywyd ysbrydol a helpu ni gwybod sut i gwasanaethu ti heno, a sut i gwasanaethu ti wythnos yma, a gyda'r bywyd yna i gyd, o ddiw, cadw ni'n agos at y ti, um, adeiladwch ni heno ni'n gweddio, a helpu ni i fynd allan i byw er mwyn clywed ti. Amen.

Rhaid. Chi'n gallu clywed fi nawr? Wedi gallu clywed ti nawr, yeah. Diolch. Oce, okay, driwn ni to de. Um, Iowan penod 6, adnodau 22 i 40. Iesu bar ar bywyd. Tra noes, sylwodd y dyrfaoedd wedi aros ar yr ochr arall i'r môr, na fi ond un cwch yno. Gwyddent nad oedd Iesu wedi mynd i'r cwch gyda'i ddisgyblion, ond eu bod wedi hwylio ymaith ar eu pennau eu hunain. Ond yr oedd cychod eraill o Tiberias wedi dod yn agos i'r fan lle roeddent wedi bwyta'r bara ar ôl i'r Arglwydd roi diolch. Felly, pan welodd y dyrfa nad oedd Iesu yno, na'i ddisgyblion chwaith, aethant hwythau i'r cychod hyn, a hwylio i Gapernaum i chwilio am Iesu. Fe cawsant ef yr ochr draw i'r môr, ac meddent wrtho, Rabi, pryd y daethost ti yma? Atebodd Iesu hwy, Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych, yr ydych yn fy nghaesio i, nid am i chwi weld arwyddion, ond am i chwi fwyta'r bara a chael digon. Gweithiwch, nid am y bwyd sy'n darfod, ond am y bwyd sy'n para i fywyd tragwyddol. Mab y dyn a rydd hwn i chwi, oherwydd arno ef y mae Duw y Tad wedi gosod sêl yr awdurdod. Yna gofynnasant iddo, Beth sy'n rhaid i ni ei wneud i gyflawni'r gweithredoedd a fynd yw? Atebodd Iesu, Dyma'r gwaith a fynd yw, eich bod yn credu yn yr un y mae ef wedi ei anfon? Os felly, meddent wrtho, pa arwydd a wnei di i ni gael gweld a chredu ynot? Beth fedri di ei wneud? Cafodd ein tadau fannau i'w fwyta yn yr anialwch, fel y mae'n ysgrifenedig, Rhoddodd iddynt fara o'r nef i'w fwyta. Yna dywedodd Iesu wrthynt, Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych, Nid Moses sydd wedi roi'r bara o'r nef i chwi, ond fy Nhad sydd yn rhoi i chwi y gwir bara o'r nef. Oherwydd y bara y mae Duw yn ei roi yw'r hwn sy'n disgyn o'r nef ac yn rhoi bywyd i'r byd. Dywedasant wrtho ef, Syr, rho'r bara hwn i ni bob amser. Meddai Iesu wrthynt, Mae fi yw bara'r bywyd. Nid bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ataf fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu ynof fi. Ond, fel y dywedais wrthych, yr ydych chwi wedi fy ngweld, ac eto nid ydych yn credu. Bydd pob un y mae'r Tad yn ei roi i mi yn dod ataf fi, ac ni fwriaf allan byth mo'r sawl sy'n dod ataf fi. Oherwydd rwyf wedi disgyn o'r nef, nid i wneud fy wellus fy hun, ond ewyllys yr hwn a'm hanfonodd i. Ac ewyllys yr hwn a'm hanfonodd fi yw hyn, nad wyf i golli i neb o'r rai y mae ef wedi ei roi i mi, ond fy mod i'w hatgyfodi yn y dydd olaf.

Wel, diolch yn fawr am y gwahoddiad ac am y croeso uh, i fod gyda chi heno. Um, I ni mewn o newid ac os ydy Covid wedi wneud i ni'n ni, ni ymwybodol o unrhyw beth, wedi'n atgoffa ni pa mor gyfnewidiol mae bywyd yn gallu bod. Uh, I ni ar Zoom heno yn hytrach na mewn capel. ac o'n i yn y capel bore 'ma, p'nawn 'ma, gyda masg a, a rhyw bellter rhyngthon ni, ac yn trial canu trwy fasg. A, ac i ni wedi bod yn ynysu, ac mae gymaint o newidiadau wedi dod uh, na bydden ni byth yn gallu rhag gweld oherwydd Covid. Un arall, ni'n clywed amdano bob Dydd bron ydy newid hinsawdd, climate change. Yy 'yn ni'n clywed amdano fe o hyd. O'dd 'na yy eitem ar y newyddion wythnos dwetha nawr, yym y pobl o'r byd addysg yn poeni yy bod athrawon, y ffordd ma' nhw'n dysgu ac yn cyflwyno newid hinsawdd, bo' raid ni fod yn ofalus oherwydd bod plant yn mynd yn angnobeithiol, mae'n creu anobaith. A mae, wrth gwrs, os mae dim ond y byd yma sydd i gael, ac wedyn bod, y, os na fyddwn ni'n ofalus, bydd y byd yma wedi mynd, a, ac mae difangoll yn dod, wel, mae'n creu anobaith, wrth gwrs. Ac mae hwnna'n rhywbeth sy'n ei ni'n ansefydlog iawn, iawn, y newid hinsawdd ac uh, uh, beth sydd yn dod o hynny. Ac uh, i ni newid wedyn ni, ond i ni, yn ein bywyd ni, wrth i ni fynd trwy bywyd, tyfu, a'i fedi, symud, mae'r bobl sy'n agos ato ni yn newid, uh, pwy yw'n teulu agosa ni, pwy sydd mewn cysylltiad â ni, mae'n corff ni newid wrth fynd yn hun, mae'n newidiadau yn dod pob math o bethau fel yna yn ein bywyd ni. Ac yn ola, mae ffordd mae cymdeithas yn gweld pethau yn newid. Mae hwnna wedi dod yn amlwg yn ddiweddar uh, i ni yn dywe. Delwe statiws yn cael eu tynnu lawr nawr. Pobl oedd yn cael eu dyrchafu un amser yn cael eu tynnu lawr erbyn hyn. Mae beth oedd yn, yn dda yn ddrwg, mae beth oedd yn ddrwg yn dda. Felly mae ffordd mae cymdeithas yn gweld pethau a safonau ac yn y blaen yn gallu newid. Felly, dim ond rhai pwyntiau fel yna, i ni mewn byd cyfnewidiol iawn iawn. Ond mae'n hyfryd yng nghanol hynny allu cyhoeddi a dweud bod Dyw yn ddigyfnewid. Ein Dyw ni sy'n cael ei gyflwyno i ni yn yr ysgrythur yn ddigyfnewid. Pan roddodd e enw i Moses i fynd at Pharo, yr Arglwydd yn rhoi enw pwy oedd e, a'r enw oedd Iawe, wrth gwrs, ydwyf yr hwn ydwyf. Nid oeddwn, neu mi fydda i, ond ydwyf, yn dragwyddol yr un. A mae'r Arglwydd Iesu wedyn yn Efengyl Ioan yn adleisio hynny gyda'r dywediadau yma, my fi yw. Mae yna sawl un ohonyn nhw ac ni'n edrych ar yr ail un heno yn Ioan penod 6, un sy'n gyfarwydd i ni, wrth gwrs, my fi yw bar ar bywyd a'r hanes fel gawson ni yn y darlleniad o gwmpas y cyhoeddiad yna. Y dau beth nawr te, Cyngor ddi-gyfnewid, yr Arglwydd Iesu, mae e'n ddi-gyfnewid, mae gyngor e'n ddi-gyfnewid, a'i gyhoeddiad e, beth mae'n dweud am ei hunan, yn ddi-gyfnewid hefyd. Ac mae hynny fel craig i ni, yn ganol môr sydd yn mynd a dod o'n cwmpas ni yn y byd yma. Mae'r Iddewon nawr te wedi dilyn Iesu ar draws Môr Galilea yng ngogledd Israel. Diwrnod cynt, mae 'di porthi y 5,000, 5,000 o ddynion, heb sôn am wragedd a phlant. Pawb 'di cael eu digoni, a llawer iawn, mae'n debyg, o'r bobl yna, dyn ni'm yn gwybod faint, ond llawer, wedi dilyn, ac er mwyn dilyn Iesu, wedi croesi ar draws Môr Galilea i Gapernaum, i gael gafel arno fe. Ac uh, pan maen nhw'n uh, cyrraedd Caper Nain, maen nhw'n gofyn cwestiwn. Rabi, uh, adnod 25, pryd y deithos di yma? Pryd gyrraeddes di? Ac mae yna rhyw fath o gyhuddiad bach yn y cwestiwn, Wel, pam na fydde ti wedi dweud wrtho ni ble o ti'n mynd a pryd o ti'n mynd? I ni di, i ni di croesi'r môr nawr, i ni di cymryd cychod i ddod i dy ddilyn di. Pam na Nid wrthon ni, pryd es ti fan hyn? Nes bod ni bron iawn a disgwyl ateb, chybod, o, sori, sori, mi naddo y tro nesaf nawr, na, na, na, na i weithio chi beth fydd yr agenda, na i weithio chi beth fydd yr amserlen, a, a, a, a fel na, a, allwch chi ddod wedyn, ond dim byd fel na wrth gwrs. Na, mae'r ateb yn tymor bach o sioc, fel lot o atebion Iesu Grist. Yym, a mae'n gweud wrthyn nhw, Mae'ch cymhellion chi yn anghywir. Chi'n ein nilyn ni am y rhesymau anghywir. Ac yy, mae'n teimlo bach o ergyd i weld hwnna, on'd yw e? A mae 'na neges fach fan hyn nawr te, neges fach gynta' heno, Gallwn ni holi cwestiynau am yr Arglwydd ac i'r Arglwydd. Gallwn ni ymchwilio, rhai cyn dod i gredu, eisiau gwneud tyn bach o ymchwil, chi'n bod, i Gristnogaeth ac yn y blaen. Y mwyaf agos i ni'n dod at Iesu Grist, fe sydd yn ein chwilio ni. Fe sy'n chwilio ein calonau ni. A mae hwnna'n bwysig iawn, uh, bod ni'n fodlon wedyn ni iddo fe wneud hynny. Fe sy'n chwilio a fe sy'n dweud fan hyn. A nid fe sy'n ateb yn ein atebol i ni, beth ni sy'n atebol iddo fe. yn beth peryglus iawn i ddilyn Iesu Grist gyda'r cymhellion neu gyda'r agenda anghywir. P'un a bod hynny cyn dod i gredu neu fel disgyblion hefyd, fel Cristnogion. Oedd e'n wedi cael pryd o fwyd y diwrnod cynt, oedd e'n bryd o fwyd swmpus, ond wedi cael ei digoni, oedd e'n flasus, achos Iesu Grist oedd wedi ei baratoi e, ac oedd e'n rhad ac am ddim. A nawr maen nhw'n chwilio am bryd arall. Maen nhw wedi dod i'r casgliad, dim ond i ni aros a stico gyda Iesu, byddwn ni'n iawn. Bydd ddim eisiau ni brynu bwyd to, bydd ddim eisiau ni boeni am bethau fel yna. Bydd popeth wedi ofalu amdano nhw, amdano ni. Bydd y pyrcs yn iawn, byddwn ni'n iawn. Ac mae'n elfen sylfaenol o bechod dyn, pechod ni nawr, i groesawu a mwynhau rhoddion Duw yn fwy na'r rhoddwr. Ni'n ni'n croesawu, ni'n mwynhau roddion e, ond nid y rhoddwr. A pan 'y ni'n colli rai o roddion, chi 'di clywed pobl yn siarad, falle bod chi wedi dweud e, dwi'm yn gwybod, 'y ni'n colli rai o roddion Duw yn ein bywyd, wedyn dyw pobl ddim eisiau y rhoddwr. Maen nhw'n troi a dweud, wel, alla i'm credu ragor, dwi'n eisiau fe ragor, achos mae'r rhoddion, mae rhywbeth i newid yn y rhoddion. Uh, ond mae Iesu Grist yn pwysleisio uh, o hyd uh, bod ni'n dod ato fe er i fwy neu i hunan, ac er mwyn dod at ddiw, ac er mwyn dod yn iawn gyda diw yn ein bywyd ni. Uh, sawl gwaith, a mae hwn yn sioc, sawl gwaith mae'n gweud wrth bobl, os ych chi am yn nilyn ni, mae'n mynd i gostio. Sy'n lle dy fi roi ymhen i lawr hanner yr amser, chi'n siŵr bod chi moyn yn nilyn ni? A mae eisiau chi gyfri'r gost. Fel brenin y mae rhaid i fe gawntio i filwyr ni'n siŵr bod digon dy fe mlaen yn adeiladu tŵr. Uh, oeddi yn gallu fforddio fe, os digon o frics dy fe, ymlaen llaw. Pam mae Iesu Grist yn neud hynny? Mae fel petai yn rhoi nhw bant, yn dweud. Achos uh, mae e eisiau pwysleisio bod ni'n dod ato fe er i fwy ni ei hunan. bod ni'n dod ato fe er mwyn dod at ddew, ein creuwr ni. Yr un sydd wedi ein creu ni, yr un sydd yn cynnal ni, yr un sy'n rhoi gwir fywyd i ni, y bywyd helaethach, y bywyd tragwyddol. Ac felly mae yna her bach i ni fyna, beth yw'n agenda i heddi wrth ddilyn yr arglwydd Iesu. Oes mwy o gonsyrn am ei roddion nag amdano fe ei hunan. Ac wedyn ni, mae'n rhoi cyngor pellach, peidiwch â gweithio am y bwyd sy'n darfod, ond am y bwyd sy'n para i fywyd tragwyddol, adnod 27. Maen nhw wedi gwneud ymdrech fawr nawr i groesi Môr Tiberias, Môr Galilea, i ddilyn Iesu Grist. Maen nhw wedi gwneud ymdrech i ddilyn a'i ffindio fe ac yn, ac yn y blaen. A beth mae'n dweud yw, piti na bydden nhw'n defnyddio'r un ymdrech i gael popeth sydd gan Iesu Grist i'w roi iddyn nhw. i gael y peth dyfnach sydd ganddo fe ar eu cyfer nhw na phryd o fwyd arall, sef bwyd sy'n para i fywyd tragwyddol. Dyw e ddim yn dysgu fan hyn na ddylen ni ddim gweithio i'n cynnal ein hunain i'r gwrthwyneb. Mae, mae air e a'r Testament Newydd yn glir am hynny. Ond, dau beth nawr te, dylen ni ddim llafurio mewn crefydd am y manteision materol. beth sy'n cael ei alw yn prosperity gospel. Mae'n boblogaidd iawn ar draws y byd heddi, mae'n gryf iawn ac yn ddylanwadol iawn, a sim syndod dros e. Mae prawb eisiau prosperity, pawb, pawb yn y byd. Ond pam i ni yn dilyn Iesu Grist? Pam i ni yn troi at yr arglwydd Iesu? Beth i ni'n llafurio amdano fe? Uh, ac uh, nid y pethau yna sydd fod i ddod gynta. Yn wir, mae'r arglwydd Iesu mynd yn bellach. Dylen ni ddim llafurio yn ein bywyd yn gyffredinol am y pethau hyn fel blaenoriaeth. Nid dyma'r pethau sydd i fod i ddod gynta yn ein bywyd ni beth bynnag. Ac chi'n gwybod beth yw'r adnodau, os na i weud adnod Mathew 6:33, ond ceisiwch yn gyntaf deyrnas Dduw. Dyna gyngor yr Arglwydd Iesu, a mae'n aros yr un o hyd i ni yn bob oes. Yn, yn Beibl William Morgan, yn gyntaf, ceisiwch deyrnas Dduw. Mae pwyslais ar y gair yn gyntaf. Wel, um, ac uh, uh, a'i gyfiawnder ef, sy'n iawn yng ngolwg Duw, A'r pethau hyn a roir yn ychwaneg, dyw Duw ddim yn spoilsport, wrth gwrs. Mae, os mae'n sôn am ddillad, poeni am ddillad, beth i wisgo, beth i fita, pethau bob dydd. Nid spoilsport yw Duw o gwbl. Ond fel blaenoriaeth, ceisio Duw, rhoi Duw gynta. Mae popeth arall wedyn yn dod i'w le priodol. Um, ac uh, yn yr un benod, Iesu Grist yn sôn am gasglu trysorau yn y nef, uh, lle nad yw gwyfyn na rhwyd yn difa, lle nad yw lladron yn torri trwodd nac yn lladrata. Oherwydd lle mae dy drysor yno hefyd y bydd dy galon. Mae'r arglwydd Iesu yn a gofal mawr drosto ni, uh, a concern mawr dros ein calonau ni, Um, achos os i ni'n rhoi'n calon ar bethau, gallwn ni golli unrhyw funud i ni'n mynd i dorri'n calonau, chi'n gwybod? A mae y concern droson ni, bod ni ddim yn cael torri'n calon fel yna. Ond os roiwn ni'n calon arno fe ac ar drysor y nef, allwn ni beth o'i golli fe. ac i ni yn ddiogel, a chawn ni ddim ein siomi a torri ein calonnau yn yr Arglwydd Iesu ac yn ei drysore fe. Mae bywyd ac eiddo yn y byd dros dro, a bara bob dydd yn llwydo, mae'n mynd off, mae rhaid ni gael bara ffresh y diwrnod nesaf, ac os i ni wedi cael bara i frecwast fel tost, bydd eisiau sangwedge arall erbyn amser cino, a bydd eisiau pizza erbyn nos arno ni. Mae eisiau rhywbeth o hyd. Mae'n, mae'n llwydo a dyw e ddim yn para ac yn bodloni yn llwyr. Ond, wrth gwrs, mae beth sydd gan yr Arglwydd Iesu yn fwyd sy'n para ac yn para i fywyd tragwyddo. Mae'n bodloni, mae'n llenwi. Ac y mab y dyn, fe sy'n rhoi hwn i ni, wel, fe yw e mewn gwirionedd. Yn Iesu Grist, i ni'n cael cariad anghreidrol Duw. Dim ond yn Iesu Grist, wrth gwrs. Mae'r Arglwydd Dduw yn garedig i bawb. Ond o ran y cariad anfeidrol sydd gyda fe, fel cariad tad at i blant, fel cariad Duw at i bobl, i ni'n dod i'r cariad hwnnw yn Iesu Grist. Yn Iesu Grist, i ni'n dod i afael Duw. I ni'n dod i mewn i'w afael agos e, ar ein bywyd ac ar ein henaid ni. A heb Iesu Grist, i ni yn ein pechod ac i ni heb y pethau hyn, wrth gwrs. Ac yn Iesu Grist, mae digonedd Duw, mae Duw yn holl alluog, holl gyfoethog, holl bresennol. Does dim, does dim prinder yn Nuw o gwbl. Ac yn Iesu Grist i ni'n dod i'r llawnder, y bywyd orlawn sydd gan Dduw ar ein cyfer ni, beth bynnag wedyn ni yr amgylchiadau a'r newidiadau a'r anawsterau i ni'n wynebu yn y byd a'r bywyd yma. Bwyd i'r enaid sy'n para byth. Ac felly, medd yr Arglwydd Iesu, mae, mae nhw'n gofyn wedyn ni, wel, pa weithredoedd dylen ni wneud um, uh, i, i, i blesio Dyw uh, ac i ddod yn iawn gyda Dyw fel petai? Beth yw'r gweithredoedd i gyflawni i beth mae Dyw moyn ar ein cyfer ni? Iesu Grist yn ateb, Dim gyda yr un term â nhw, maen nhw'n gofyn beth yw'r gweithredoedd lluosog. Mae Iesu Grist yn ateb gyda'r unigol, y gwaith a fynd yw un peth, a dyw e ddim yn waith yn yr ystyr hynny, ond credu yn yr un y mae e wedi ei anfon. Mae pobl yn gofyn i fi, fel gweinidog, beth allai wneud i helpu'r capel. Os chi 'di cael pobl yn gofyn ynni, be allai wneud i helpu? Yym, gallai roi tipyn bach o arian, gallai wneud hyn neu'r llall i helpu. Uh, ac uh, mae'n nhw'n bwriad da, wrth gwrs. Ond tu ôl iddo fe, mae'r syniad o falle gallwn ni ennill tyn bach o gredit wedyn ni gyda Dyw wrth wneud hynny, y gweithredoedd gwahanol. Um, ond y gwaith cyntaf, y peth cyntaf, sy'n dod â ni i fywyd tragwyddol yw credu yn yr Arglwydd Iesu, galw ar yr Arglwydd Iesu Grist fel Arglwydd a Gwaredwr ein bywyd ac aros ynddo fe. Ac wedyn ni, uh, a newon wedyn ni, cyn dod at y cyhoeddiad sy'n gan Iesu Grist, maen nhw yn gofyn cwestiwn heirllyg i'r Arglwydd Iesu. Mae'n mae Mae'n gwestiwn poll dornado. Um, dylen nhw ddim di gofyn a gweud y gwir. Pa arwydd nawr te wneud di i ni gael credu yna ti? Pa arwydd? Beth yllu di wneud nawr te er mwyn i ni gredu? Nid fel yna mae'n gweithio o gwbl. Nid fel yna mae'n gweithio i ni ddod i deyrnas ddew ac i ni dyfu fel Cresnogion chwaith. Um, Mae fel arholwr, yn dyw e. Oedd e'n neud i fi feddwl am arholwr, uh, chybod, y dyn neu'r fenyw sydd gyda chi pan chi'n cael prawf gyrru, yr examiner yn y driving test. A maen nhw'n eisiau fyna wrth o'ch ochr chi, a mae clipod gyda nhw, a mae rester o bethau i fynd trwyddyn nhw. Three-point turn, emergency stop, reolaeth ar y car, mirror signal, manufa, a maen nhw'n tico, ac yn y blaen. A wedyn os chi'n cael digon o dics a dim gormod o groesau, chi'n cael pas. Wel, yr agwedd sydd gyda'r Iddewon fan hyn yw, maen nhw a'u clipboard, a nawr te, mae gyda nhw i bocsys bach eisiau tico bant, beth alli di wneud nawr uh, i brofi uh, uh, mae ti yw mab Dyw, uh, mae ti yw'r Mesoea, i ni gael credu yno ti. come on, beth allu di wneud? Um, ac mae pobl, i ni'n gallu cwmpo i'r trap na heddi, uh, i ni'n gallu cwmpo i'r trap uh, gyda phobl sy'n ystyried y ffydd falle, yn gofyn cwestiynau gwahanol. Um, uh, Mae'n mae beryglus iawn i wneud hynny. Uh, Byddai'n ni'n mynd annog neb i dod â'i checklist nhw. Gallwch chi ddim rhoi ultimatum i ddew. Allwch chi ddim rhoi ultimatum i Iesu Grist. Dyletswydd dyn yw dyletswydd dyn yw derbyn rhodd Duw. Mae Duw wedi gwneud popeth yn barod, mae wedi anfon ei fab i'r byd. Uh, oedd yr arwydd reit o, o flan i, dan i trwyna nhw. Oedd e'n siarad â nhw, yr arwydd mwyaf o gariad Duw a trigaredd Duw a tosturi Duw, oedd e fyna yn siarad â nhw. Uh, a maen nhw'n gofyn am arwydd. Ond wedi gweld arwyddion lu yn ardal Capernaum, wrth gwrs, gweld digon o arwyddion. Nid dyna oedd y broblem. Y broblem oedd bod nhw'n ddall, yn ddall yn ysbrydol. Ac uh, mae hwnna'n rhan o'n pechod ni, dallineb ysbrydol. Ac hyd yn oed wrth dyfu fel Cresnogion, mae yna bethau dyn ni ddim yn deall ond os e. Mae yna ffordd ni o feddwl, ffordd ni di arfer meddwl falle, um, ni'n cael y dylanwadu ffordd y byd o feddwl hefyd. A mae'r ysgrythyr yn gweud, nid fy meddyliau i yw eich meddyliau chi, ac nid fy ffyrdd i, neu nid eich ffyrdd chi yw fy ffyrdd i, medd yr arglwydd. Chawn ni beth ein bendithio wrth gwestiynu ac amme ar o'i ultimatums i ddew. ond trwy ymddiried ynddo fe, a'i drystio fe, a credu ynddo fe. Ac uh, oedd yr arwydd yn blaen, mynd oedd e. Os o'n nhw eisiau gweld Dyw, uh, oedd e'n sefyll o'i blaen nhw, yr arglwydd Iesu. Neb am gwelodd i a welodd y tad. Os yw pobl eisiau gweld gras Dyw a tosturi Dyw, mae'n rhaid i bwyntio at yr arglwydd Iesu, a mae'n rhaid i ni ddod yn fwy tebyg iddo fe, wrth gwrs. Os maen nhw eisiau gweld cariad Dyw, Allan nhw edrych ar Iesu Grist ac edrych ar y groes. Nid beth allwn ni wneud drosto fe, yn beth mae e wedi wneud drosom ni. Mae wedi offrymu hunan a'r tad wedi rhoi ei fab yn aberth droson ni i ni gael dod nôl ato fe. Ac wedyn ni, mae Iesu yn dod i'r uchafbwynt a mae'n dweud, wel, fi yw bara'r bywyd, mae'n fe. Mae'n dod wedyn ato fe ac yn dod â nhw e, i, i ymddiried ac i droi ato fe. Mae wedi dod i roi bywyd i'r byd. Fe sydd wedi roi bywyd naturiol i ni wrth gwrs, ond bywyd tragwyddol yw hwn nawr. Um, Dwi'n yn gwybod, se rhywun yn gofyn i chi, siwr byddech chi'n disgrifio bywyd tragwyddol, beth, mae, beth yw e mewn gwirionedd, beth yw bywyd tragwyddol, beth yw'r bywyd yna. Wel, wy'n credu bod disgrifiad bach hyfryd gan Iesu Grist fan hyn, ar ddiwedd y paragraff wedyn ni at adnod pedwar tri peth amdano ni ei bobl e, i ni'n cael ein cyflwyno iddo fe, i ni'n cael ein cadw ganddo fe, ac i ni'n cael ein cyfodi ganddo fe. Felly tair ec, ni'n cael ein cyflwyno iddo fe, i ni'n cael ein cadw ganddo fe, a'n codi ganddo fe. A mae'n sôn am uh, y tri peth yna, ac mae'n disgrifiad bach uh, i ni o beth yw bywyd trygwydd. Lle mae'n dechrau? O, mae'n mae dechrau trwy ddod at Iesu Grist yn bersonol, trwy ymddiried yn yr arglwydd, trwy droi, wrth gwrs, ac edif ar rhai, a dod at yr arglwydd Iesu fel arglwydd ac fel gwaredwr. Ac mae'r arglwydd Iesu'n gweld hynny fel rhodd, achos i ni'n cael yn rhoi yr un pryd Mae Duw y Tad yn ein rhoi ni. Mae'r Ysbryd Glân yn ein cyflwyno ni i'r Arglwydd Iesu, yn ein tynnu ni. Os chi wedi dod at Iesu Grist a chi'n edrych nôl, chi'n gwybod bod chi'n meddwl taw chi oedd yn dod, ond chi'n gwybod wedyn ni bod chi'n cael eich tynnu hefyd. Chi'n gwybod bod chi'n cael eich denu a'ch tynnu ato fe. Os broblem? Os broblem sain? Na, chi'n iawn. Gwyd. Na fe. Um, I ni'n cael ein cyflwyno. Ac wedyn, mae'r addewid yma, pob un sydd yn dod, chaiff e beth i wrthod. Pob un. Dyw'r bara ddim yn gwrthod yr un sy'n estyn ato fe i'w fita fe. Byth. Mae hwnna'n hyfryd, yn dyw e. Mae yna i gael ei fwyta. Nid i gael ei ddadansoddi a pwyso a mesur ac yn y blaen, i'w fwyta. Dyna sy'n digwydd pan i ni'n dod at Iesu Grist. Ac wedyn mae'n addo ein cadw ni. Pob un sydd wedi cael ei roi, pob un sy'n dod ato fe, i gael ein cadw. Adnod 39, Ewyllys yr hwn am hanfonodd yw hyn, nad wyf i golli neb o'r rhai y mae ef wedi eu rhoi i mi. Gwaith ni yw aros yng Nghrist, a'i gyfrifoldeb yn y pen draw yw peidio yn colli ni. Ond yw hwnna'n rhyfeddol? A dyna'r bywyd tragwyddol, bod ni yn ei afael Ie. Trwy ein bywyd ni, fel Cristion, trwy yr holl daith, yr holl bererindod, trwy'r corsydd, trwy'r stormydd, trwy anawsterau o bob math y mae e'n dweud sy'n mynd i ddod i'n rhan ni. Uh, ond y gwahaniaeth yw, i ni yn yn ei law e, yn ei afael e, a dyw e ddim yn mynd i golli gafel arno ni. A mae hwnna'n hyfryd. Pan mae holl gyfnewidiadau bywyd yn digwydd, mae chi, rhywbeth i ni'n gallu dweud wrth bobl heddi nawr, wel i ni'n gwybod bod ni yng afael yr Arglwydd Iesu, a wneith e byth gollwng gafael. Ni ddwg neb hwynt allan o'm llaw i, medde fe am y defaid sydd yn ei afael e. Ac yn ola, mae'n addo ein cyfodi ni. uh, oedd uh, pobl ym myd addysg yn poeni bod yr uh, dysgu am climate change yn creu anobaith yn y plant. A chi'n gallu gweld beth maen nhw'n feddwl, wrth gwrs. Wel, mae'r arglwydd Iesu yn addo codi ei bobl uh, o'i bedd, codi nhw gyda corff newydd i fod gyda fe am beth. Mae gyd yn dod nôl, mae wedi marw droson ni, mae wedi atgyfodi. Ac oherwydd hynny, mae'r Ysbryd Glân yn ein atgyfodi ni, yn gyntaf yn ysbrydol mae'n atgyfodi ni, i dde, i'n deffro ni i nabod Duw, i nabod Iesu Grist, i glywed ei lais e ac i ymateb iddo fe. Ond wedyn ni, ar ddiwedd amser wrth gwrs, bydd e'n dod nôl a bydd e'n atgyfodi ni yn gorfforol, rwy'n ni'n cael corff newydd. Heb unrhyw arlliw o bechod arno fe, corff ar gyfer nef newydd a deiar newydd. Dyna'n dyfodol ni, dyna beth sydd o'n blaen ni. Dyfodol gobeithiol, gobaith byw trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Dyna'r bywyd tragwyddol sydd gyda ni. I ni wedi cael ein rhoi i'r Arglwydd Iesu, ni wedi dod ato fe, i ni'n cael ein cadw ganddo fe, a mi gawn ni'n cyfodi ganddo fe yn y pen draw hefyd. yw bara'r bywyd a dyw e byth yn newid ac ar ei ben bo'r goron. Amen.
Amen. Diolch yn fawr, John. Diolch am atgoffa ni am ogoniant yr efengyl ac am ganolbwynt yr efengyl hefyd, Iesu Grist, bara'r bywyd. I ni am gloi te wrth ganu os ych chi moyn, neu i rando um, ar emyn mawr yn llythrenol, mor fawr wyt ti.

Amen. Amen yn wir. Wel, mae wedi bod yn fendith bod yn eich cwmni chi heddi. Diolch yn fawr, John, am rannu'r efengil gyda ni. Uh, byddwn ni'n cwrdd eto te, gorffennaf 25, uh, diwedd mis nesa, uh, eto dros Zoom, ac uh, yr un link fel arfer. Nawn ni uh, gloi gyda'r uh, fendith yma gyda'n gilydd. Boed i'r Arglwydd eich bendithio chi, a'ch amddiffyn chi. Boed i'r Arglwydd wenu'n garedig arnoch chi, a boed yn hael tuag atoch chi. Boed i'r Arglwydd fod yn dda atoch chi, a rhoi heddwch i chi. Amen.